Salamadyrdan dostlar we doganlar. Bu gün biz siz bilen A1 iňlis dili sapagymyza başlaýarys. Iňlis dilinde 6 sany dereje bolýar. Biz size umumy alanymyzda iňlis diliniň 5 derejesini öwredýäris. Iňlis diliniň siz azyndan 3-nji dördünji derejesine ýetseňiz arkaýyn siz iňlis dilini iňlis dilinde arkaýyn gürleşip bilersiňiz islendik ýerde islendik ýurtda arkaýyn gürleşip ýaşap ili gezelenç edip bilersiňiz onda biz näme başlaýas men ilki bilen iňlis dilde okaryn we türkmen dilinde soňundan düşündirerin a1 english lesson one A bir iňlis dili sapak nomer bir Level A one English test A one Beginner Mysal üçin aýdyşym ýaly iňlis diliniň alty sany derejesi bolýar mysal üçin A one iňlis dili beginner başlangyçlar üçin A one English levelda derejede näme öwrenersiň mysal üçin Can understand and use familiar everyday expressions

can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. Mysal üçin, bu näme diýdik bolýar? Mysal üçin, siz aber iňlis dili derejesinde näme öwrenersiňiz? Aber iňlis dili derejesinde siz birinjilikden özüňiz baradaky informasiýany, adyňyz, ýaşyňyz, nirdenligiňiz, nirde işleýäňiz, kim bolup işleýäňiz şo baradaky informasiýany birine berip bilersiňiz we başgadan hem gürleşýän, sorag berýän adamyňyzdan şu informasiýany sorap yzyna alyp bilersiňiz. Ýönekeý gepleşik başlangyçlar üçin. We geliň bolsa indi dowam edeliň. Başladyk. Hello. Hello. Hello, Salam, How are you, How are you, Gowumy ýagdaýlaryňyz? Welcome to the English course, Iňlis dil kursumyza hoş geldiňiz. My name is Owes, My name is Owes, Meniň adym Owes. What about you, What about you, Siz barada ýa-da Siziň adyňyz näme? diýen manyny berýär. What is your name? Ikinji görnüşi soragyň. What is your name? Siziň adyňyz näme? Nice to meet you. Bu nice to meet you sözüni siz haçan ulanýaňyz? Haçanda biriniň

Take a look at common greetings and farewells in English, Geliň bolsa iňlisindäki hemişeki ulanylýan salamlaşyk we sawollaşyk sözlerini praktika edeliň. Hello Hello, Salam. Hi is most commonly used. Hi. Hi, Hi sözi iňlis dilinde köplenç esasy ulanylýan salamlaşyk sözleriniň biri bolup durýar, ili sözbaşy bolup durýar. How are you? How are you? Gowmy ýagdaýlaryňyz? I am good. I am good. Men gowy. Men gowy. Thank you. Thank you. Sag boluň. Soranyňyz üçin. And you. And you. Bu and you sözüniň manysy özüňiz. Özüňiz nähili? Ili özüňiz diýen manyny berýär. Ýa-da How are you? How are you? And you, how are you? Özüňiz gowumy?

Good night is Good night bolanda gijäňiz rahat bolsun. Is from ten PM to twelve AM. Sagat on PM-den gije. Sagat ondan tä twelve AM. Gije ona deňeç aralyk ulanylýar. Bary ýogy iki sagat. Aralykda ulanylýan söz good night. Goodbyes are used when someone is leaving. Goodbyes. Sagbolushyklar. Haçanda bir ýer gidip barýarka ili sözüňizi bitirdiňiz, her kim öz ýoly bilen gidende ýa adam bir ýere uzak ara gidende sagbolushuk sözleri ulanylýar. Mysal üçin, goodbye. Goodbye. Sag bol.

Ýa-da şu ýakynda görüşýänçäk. See you later. See you later sözi hem hemişelik ulanylýan sözleriň biri, postaýan postaýan ulanylýan sözleriň biri bolup durýar. You can include take care. Take care. Ýa-da see you later ederek take care sözüni hem ulanyp bilersiňiz. Take care sözüniň manysy özüňe seret. Be safe, be safe, be safe sözüniň manysy Özüňe gowja seret. And have a pleasant journey to the end of the farewells. Mysal üçin, Have a pleasant journey sözi haçanda adam uzak ara gidende ulanylýar. Mysal üçin, bir şäherden başga şähere ýa bir ýurtdan başga ýurda giden ýagdaýynda

Informal, salamlaşyk, sawollaşyk, dostlaryň arasynda ulanylýar. Hello, Hello, salam. Hi, Hi, salam. How are you, How are you, gowumy ýagdaýlaryňyz. Formal greetings. Formal greetings, formalnyý salamlaşyk, ili formal salamlaşyk. Bu Formal greetings bolanda bu haçan ulanylýar? Bu sözler esasy siz işde wagtyňyz ili işleýän ýeriňizde ili iş edarasynda ulanylýar. Dost däl adamlaryň arasynda ulanylýar, işgärleriň arasynda. Mysal üçin, Good morning.

Şeýdip biz birinji sapagymyzy tamamlaýas. Don't forget to follow us on social media. Gadyrdan dostlar bizi internetde yzarlamagy ýadyňyzdan çykarmaň, Instagramda, Facebookda, LinkedIn'de we TikTokda. Öwezmyrat Sapargeldiýew diýip ýazsaňyz hemme social media platformalarda çykaryn. Biziň official web saýtymyz workandtravelturkmen dot kom bolup durýar. Ol biziň web saýtymyzdan başga-da dil kurslaryny ýa-da başga-da almak isleýän zadyňyz bolsa, bize web saýtymyzyň üsti arkaly ýa-da social media akkauntlarymyzyň üsti arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Sag boluň, saglykda görşeliň!